Salam, meniň adym Gülşat we men suratkeş. Men on ýedi ýaşymda. Men kiçilikden surat çekýän, ýöne has-da höwesim birinji klasda döredi. Haçanda mekdebe gidemdim. Şondan soň has köp surat çekip başladym. Esasy mekdepde surat sapagynda. Soň bolsa 6-njy klasda Bäş Nuraly adyndaky surat mekdebine girdim. Eger nesibemde bolsa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda okamak isleýärin. Belli bir täsir eden adam ýok, ýöne hemme belli hudožnikler ýa-da Belli däl, belli dällerim maňa höwes berýär. Olaryň döredijilik, döredijilikleri bilen tehnikasy, aýratynlygy bilen we stili bilen. Sungat adamsy we bu kär sungata degişli kärler eýleki kärden ýa-da adamlardan tapawudy uly. Olar öz gözi bilen başgaça görýär ýa-da pikir pikir edişi başgaça bolýar.

Köp babatda men gowy tesirler aldym. Gowy däller, ol näme bolup biler? Meniň ýalňyşlyklarym, ol molym, molymlarymdan eşidip bilýän ýa-da ýönekeý adamlardan hem eşidip bolýar. Men kritikany gowy kabul edýän we Diňleýän kritikany aýtsalar, meselem, mugallymlar düzet bir zady ýa-da gowy däl bolany diýen bolsa, men şony üýtgedip bilerin. Hassa adamyň tenini çekmegi gowy görýän. Meselem, portret, el, göz Adam bilen baglanyşykly bir zat. Ýa bolmasa has-da çalt çekilýän suratlary. Ol peýzaž bolup biler. Detallary kän halamok çekmäge. Köplenç öz sagatlygymy çekýärin. Ýöne elbetde özümçe özüme çekýän suratlarymam bar we o suratlary Art bazarda ol sergi şular ýaly we ýarmarka Msiro, Msira diýip sergi bar, sergi bolýar her aý. Şol ýerde görkezýän we satlyga goýýaryn. Elbetde, eger sizde uly höwes bar bolursa, uly söýgi bar bolsa, Gurp bolar. Özüňe-de ynansaň. Gowy, sebäbi olam sungat. Ýöne aýdym kän bir köp wagtlap diňlemäge halamok, ýöne aýdym aýtmagy gowy görýän. Aslyýetinde men has-da öz çeken suratlarymda has-da has-da gowy çekip bilýändigimi bilýän. Ýöne oňa wagt gerek. A men şu bir kartinaň üstüne oturmaga köp wagtlap halamok. Ýöne Bir geň galyjy kartina çekip bolar. Ýöne ol wagtyň köp alýar. A bir kartinaň üstüne köp wagtlap otursaň, ol uje mejbur, özüňi mejbur edip başlaýaň. A meniň käbir suratlarymda, käbir döredijiliklerimde öz manysy we hekaýasy bar kiçiräk. Meselem, bu suratda Oglan bilen gyz ýokarda tans edip ýörler we üns berseňiz oglanda simi bar, a gyzda ýok. Gyz ýöne gorkanok oglanyň goýberjegine elden. Näme üçin? Sebäbi gyz aşyk oglana we gyz oglana ynanýar. Bu suradyň hekaýaty biraz gynançly, birazam däl has-da. Sebäbi bärde gyzyň ölme barada. Bu ýerde pažar boldy. Pažar wagtam oglan gyzy kömek etmäge ýetişmedi. Ol zatda, protiwogazda. Özi diri galdy, ýöne gyz pažar wagtynda heläk düşdi. We indi oglan bu barada örän gynanýar. We haçan adam ölende oňa gül goýýarlar. Bu kartina elleriň mylaýymlyk barada.

Sungat adamlara ýa-da başlangyç adamlara sungat bilen meşgullanjaklara men köp işlemegi öz näme bilen meşgullanýan bolsa şoň bilen işlemegi maslahat berýärin. Sylag bildirip meni interwýu alanyňyza minnetdar. Esasan Döwrana we Şatlyga. Hmmm zakaşyga maň şedewr surat çek diýdi. Näme çeksemkam? Hmmm. Alo? Şedewrňiz taýyn. Ýokla bar ýok 10 müň manat. Alyp gitmeseňiz üstünşik çaltrak gelip alyp gidiň. Bor bor şu gün geläýiň. Sag boluň.